Y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy rholiais selsig llysieuol. Maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn gyda ni ac uh, maen nhw yn uh, gweddu ar gyfer pawb i ddweud y gwir, dim just y pobl sydd yn llysieuwyr. Mm. Ac maen nhw'n defnyddio uh, briwsion bara, briwsion bara brown sydd gen i fan hyn. A pan dwi'n gwneud briwsion bara, dwi'n gwneud llond um, bag ohonyn nhw a rhoi nhw yn yr uh, rhewgell. Maen nhw'n handi iawn ar gyfer lot o resetau gwahanol. So dwi'n cymryd torth y gyfan felly a wneud i'n briwsion tra dwi wrthi. Um, gyda hynna, mae yna ddwy genhinen a mae hynna'n cael ei malu yn y fan ac mae yna gaws, dau fath o gaws, gaws Manchenko, caws uh, wedi wneud o uh, laeth dafad yw hwnnw, ac maen nhw'n wneud o hefyd nawr yng Nghymru, mae caws Cenarth ydy hwn sydd gen hi yn fan hyn, a'r caws parmesan, mae wedi cael ei gratio yn fan. Pan dwi'n gratio uh, caws parmesan, peidiwch â cael gwared a'r croen sy'n ar y pen, mae hwnna'n gallu bod yn handi iawn i flasu cawl pan dwi'n gwneud minestrone, bydda i'n rhoi haen fewn yn y minestrone a'i roi ychwanegu bras i'r cawl, tynnu nhw allan wedyn cyn i gweini. Um, gyda hynna, mae eisiau rhoi chydig bach o flas ac dwi'n rhoi yna fo chydig bach o sage o'r ardd Ac mae gen i ychydig bach o berlysiau eraill yma hefyd. Allwch chi marjoram neu taim allwch chi roi. A, neu allwch chi, os ydych chi eisiau rhoi, dwi'n mynd i roi ychydig bach o fwstard, uh, mwstard sych sydd gen i fan hyn, ychydig bach o gic iddo fo. Um, allwch chi hefyd um, trio gwahanol flasau. Mae hadau cumin yn dda, hadau ffenig, Uh, allwch chi chwarae o gwmpas gyda gwahanol flasau ac hefyd mae yna ddau gwy um, wedi baratoi fan hyn i roi'r cymysgedd gyda'i gilydd ac wedyn un wy i orchuddio y crwst. Mae'r crwst yn barod wedi rholio allan, dwi'n prynu o wedi rholio allan crwst puff ac mae o ar maint mae eisiau, um, mae'n dod yn un rholyn a chi'n rholio fo allan jyst ar uh, hambwrdd Gen i ham bwrdd arbennig yn fan hyn, oedd rhywun wedi gwneud i fi nifer o flynyddoedd yn ôl, ond mae wedi dod um, yn arbennig o handi ar beth dwi'n gwneud ar hyn o bryd. Ac wedyn ni wedi torri y crwst lawr uh, yn ei hanner felly. I gyd â chi hyn mwyn wneud yw paratoi y cennin, a rhai ohonoch chi sydd wedi paratoi cennin o'r blaen. Peth gorau i wneud i gadw'n lan, dwi'n prynu hain yn rhydd o'n siop gwastraff sero, so dim bagiau plastig o gwmpas rhain. A wedyn cymryd cyllell a thori lawr um, ganol yr um, cennin, yr holl ffordd fyny, a wedyn gallu rhedeg nhw o dan tap dŵr oer i gael unrhyw bridd sydd ynddyn nhw um, wedi cael gwared o nhw. Gadwch nhw sychu wedyn, ac wedyn mae eisiau tori nhw yn fan efo'r cyffredinio ac wedyn mae wedi iddyn nhw cael eu torri yn fan dyn ni'n mynd ffrio yr uh, cennin gyda chydig o'r perlysiau mae'r perlysiau yn ffres dwi yn tyfu perlysiau fy hunan peidio nhw yn handi dros ben gyfleis um, yn yr ardd um, mewn potiau tu allan i'r um, ffenest y gegin Eitha cyfleus i cael gafel yn nhw hefyd. Um, mae rhai yn tyfu'n bell nag eraill. Fel o'n i'n dweud o blaen, dwi wedi bod yn ffodus y lenni i allu tyfu sawl math o rai uh, gan, gynnwys basil am y tro cyntaf. A dwy gen hunain sy'n gen i, wedi cael eu torri ac nawr dwi'n mynd i ffrio y hain mewn chydig bach o fenyn sydd mewn padell gen i fan hyn. A dim ond i chwsyn o lawr, peidiwch calw'r brown, ond uh, i chwsyn o lawr, ac wedyn unwaith maen nhw wedi chwsu lawr a meddalu, uh, byddwn ni'n ychwanegu nhw i'r brwsio'n bara a'r caws, ac wedyn gwch chi weld hynna nes ymlaen. Mae'r yym mae'r cennin nawr wedi chwysu lawr ac wedi coginio ac maen nhw'n cael ei ychwanegu at y briwsion bara. Fi wedi gadael nhw oeri chydig danta, fe ddim yn hawsach wedyn i'w um, trin pan da ni yn rhoi'r llenwad yn y crwst. Ac i'r hefyd a, yn y cyfamser, dwi wedi paratoi dau hambwrdd pobi a wedi leinio nhw gyda uh, papur um, y gwrsain, ond dwi'n rhoi chdi bach o olew tu ôl i'r gwrsain, dwi'n defnyddio dros one spray uh, yma, ac uh, mae hwnna yn um, rhwystro y papur rhag uh, llithro oddi ar yr hambwrdd. Felly mae hynna'n barod. Mae'r cennin a wedyn mae'r caws yn cael ei ychwanegu. Um, os ydych chi yn, allwch chi rewi caws, os ydych chi'n rewi, dwi'n awgrymu, os ydych chi'n mynd i ddefnyddio fo wedi gratio, gratiwch o cyn ei rewi, achos ar ôl i'r caws rewi, mae'n dueddol o Bod yn eitha crymbly, a a mwy anodd i'w gratio'n fân, unwaith mae o uh, wedi dadmer, felly gratiwch ei gychwyn ac wedyn mae e yn uh, gyfleus iawn i roi o yn yr um, rhewgell ar gyfer um, unrhyw beth da chi'n baratoi. Chydig bach o halen, dwi'n yn rhoi gormod o halen achos wrth gwrs mae'r um, caws yn mynd i fod yn hallt A ychydig o bupur. Difalu. A dwi'n rhoi ychydig bach o fwstard hefyd. Teini hwnna arno, wneud yn siŵr bod o'n mynd fewn i beth yma. A cymysgu popeth yn dda gyda'i gilydd. Ac hefyd beth sydd gen i i wneud mwy nadoligaidd, mae gen i llu gairon yn fan hyn sydd wedi rhewi. Dwi'n eto yn cadw rhoi yn yr oergell, neu yn yr hewgell byddwn ni'n gwneud, um, ar gyfer y nadolig. Dyn nhw ddim bob amser ar gael yn ystod y flwyddyn yn yr um, archfarchnadoedd. fel maen nhw'n dweud, maen nhw'n, os da chi'n gofyn amdanyn nhw, maen nhw'n dweud, o, maen nhw'n um, gynhwysyn tymhorol, wedyn dyn nhw ddim yn cadw nhw trwy'r flwyddyn. Felly dwi yn um, prynu dau fagiad ohonyn nhw yn ystod yr um, tymor y Nadolig felly fel bod nhw ar gael gen i wedyn yn ystod yr flwyddyn achos dwi am defnyddio rhai o'r setiau yma a rhai sy'n defnyddio lligeiron yn ystod um, yr flwyddyn. Wedyn, da chi eisiau cymysgu hwn gyda'i gilydd, gyda'ch dwylo. Mae'n dod at ei gilydd achos mae'n ddigon o leithder yna. Ac wedyn da chi eisiau defnyddio tua hanner, ond mi wna i un hanner i chi gael gweld, a wedyn na i baratoi'r gweddill wedyn, um, a wedyn gywch chi weld nhw wedi i gorffen. So, cymysgwch am dda gyda'i gilydd, a wneud yn siŵr bod popeth wedi i gymysgu yn gyfataf. Chi eisiau i yn dad, mae lot o friwsion bara ag un arall efo lot o gaws. So cymysgwch o'n dda, mae'n chi'n siŵr bod o'n dod gyda'i gilydd yn belen. Mae'n syndod faint o flas da sydd ar rhain ac maen nhw'n pasio fel hwyliau selsig um, ar gyfer pawb. So, chi, mae, mae gymaint o bobl nawr yn dueddol o fwyta llai o gig ac um, neu bod yn llys fwytawyr falle rhan amser. Um, ac um, mae cael gweini ac hynny rhywbeth fel hyn yn syniad da. A allwch chi wrth gwrs gael crwst hefyd sydd ar gyfer vegans. Reit, a mae hwnna yn barod. Mae wedi gwneud yn bere. Wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio hanner, tua hanner o nawr. Ac um, bach nes yn mynd o'r fwy i fewn hefyd. Diolch fawr i'r y dyn camera'n helpu fi fan ac yn atgoffa fi bod eisiau rhoi fwy i fewn. Neu byswn i wedi anghofio, er bod o am dod at ei gilydd yn wych heb yr wy, ond os da chi eisiau wneud o i rywun sydd yn vegan, gallwch chi wneud hynna. Dwi'n eisiau cymysgu yn eto nawr. Mae dda bod gen i rhywun sy'n helpu fi fan hyn i gofio beth dwi'n wneud. Dwi'n mynd i ddefnyddio tua hanner hwn nawr i redeg lawr yr um, canol. Gan ei rannu ag y trwg y fai. Mae'n eitha cyfartal. A bydd y pen arwy wrth gwrs yn ychwanegu um, maeth ac hefyd blas at yr cymysgedd. Mae e'n edrych chydig bach fel um,

Bydd y person sy'n cael y rholyn olaf ddim yn cael llawer o lenwod. Mm, edrych ar buttons bach lawr y cam yn dyn nhw. Okay. Bach ar y pen. Wedyn, uh, chydig bach o mi gyda'r goll. Chydig bach o ddŵr ar y mîn, mae eisiau brwsh arni. Gwn i ddŵr fan hyn, chydig dŵr lawr yr ochr. Wedyn, rholio Cymysgedd right round. Wedyn, os rhowch chi bydd y lli gairon ar y gwylod wedyn yn mynd rhoi rhyw fach o surprise bach i'r pobl pan maen nhw'n bita nhw. Gwasgu nhw dda. Cael nai un a wedyn yn gorffen y llall wedyn. Nawr dwi'n brwsio nhw nawr gyda melyn yr wy i gyd cyn i torri nhw yn rhwyddach. Mynd yna, a wedyn allwch chi dorri nhw unrhyw faint ydych chi'n moyn wneud yn gyfartal. Cyllwyniad mawr. Ti'n dyn nhw. Dych chi barcio nhw gyntaf os chi moyn. Dwi'n mynd i wneud rhyw dri o bob. Yna, sydd y dwsin. Bydd dau dwsin gen i wedyn o rhain. A wedyn, cyn i torri nhw i yn ei Yn dda, na dwi'n mynd i farcio nhw i gyd rhywun pryd. Eto mae cymryd llai o amser ydych chi ar frys neu a wneud y marcio yma efo siswrn. Wedyn mae'r ffordd ymlaen gen i ar 180 neu 200 os ydy ar ffôn sydd ddim yn un fan, nwy chwech, a wedyn cyllell beiliog a'i torri nhw. Mae nhw ar y rhanbwrdd i pobi, a maen nhw'n pobi mewn tua 10 munud ar hugen i hanner awr. Cadwch lygad arnyn nhw. Maen nhw eisiau nhw fod yn aeraidd. Wedyn byddwch chi'n gweld, i dweud, da chi wedi paratoi a marcio nhw allan. Mae'n rhwydd bach i'w torri nhw. Um, ac pan da chi wedi rhoi'r mwyaf yn nhw i gyd ar yr un pryd. Bydd dau ham bod fy hynna. Rhwch chi tan o'r syth, neu wrth gwrs, a rhwch chi'r reg i hain. Dyna ni, mae hynna, yr ham bod gyntaf, yn barod i fynd i'r ffwrdd. Hogiau selthyg llysieuol wedi um, paratoi ac maen nhw di oeri. Dwi wedi rhoi nhw'r blat y fan hyn. Chi gael gweld nhw, allwch chi weld y lligeiron yn nhw hefyd nawr. Um, dwi'n rhaid chi bach o barsli o gwmpas nhw hefyd. Tip bach i, os da chi yn prynu, uh, goffa prynu um, peir lysiau mewn y bagiau fel hyn, maen nhw'n cadw yn dda, so chi blip arnyn nhw yn yr oergell. A fel tymed bach o um, uh, papur cegin wedi um, lychu a mae hynna'n neud iddyn nhw gadw am sbel. Mae hwn wedi bod gen i nawr ys um, dros bythefnos a mae'n dal yn ffres. Felly, um, golchwch nhw hefyd uh, cyn ei defnyddio nhw wrth gwrs. So, gobeithio gewch chi fwynhau y Nadolig a newch chi fwynhau coginio rhai o'r resetiau da ni wedi bod yn baratoi dros yr wythnosau diwethaf yma.